Ie, yeah, iawn, diolch.
Ie. Yeah. Bach yn nervous, ond dwi'n iawn. um, diolch yn cael y chat ma dy fi heddi. Um, so, fel bod rhoi pobl profi'n gwybod, ti'n actor, ti'n cerddor, ti'n uh, cyfarwyddwr nawr i fe, cyfansoddwr, mm, so.
erbyn hyn.
Ie.
Yeah. Ie. Um, ond pryd y ti wedi dechrau gweithio gyda Theatr Nanog yn gyntaf? Uh, so, tro cynta i mi weithio gyda Theatr y Log, uh, deng, na, mwy, mwy na ddeng mlynedd yn ôl nawr. Fi'n fi hen nawr. Uh, ar uh, sioe, sioe gerdd uh, o'r enw Tom Jones, The Musical. So, um, fi'n cofio, like, es i mewn i'r ystafell cyfweliad, a o'n i'n meddwl uh, just chwarae drymiau a chwarae piano, ond uh, mae rhywun yn y, yn y stafell cyfweliad yn dweud i fi, oh, take this outside now, learn it, come back in, ac yn performio fe. So, o, oh, okay, so uh, chefais y swydd, a, a roedd yn anhygoel, y brofiad yn anhygoel i fi. You know, a pan o'n i'n ifanc yn, yn, yn ysgol, uh, o'n i'n meddwl, mae rhaid i fi wneud ddewis rhwng uh, fod yn cerddor a fod yn actor. Ac yn sydyn, mae byd newydd o, o waith yn, uh, i fi, pa, uh, ble uh, gallai uh, cymys, cymysgu y, y, y ddau beth a fi'n dwl i wneud. So I didn't have to make a, a choice then between the two. Yeah. Yeah, so...
Ie. Yeah.
Yeah. Ie, yeah, wel fel ti'n, ni'n neud y sgwrs yma yn Cymraeg heddi, achos y ti'n, ti'n ti di fod yn actor a actor muso gyda lot o sioiau na nog, ond cwpl o flynyddoedd yn ôl, o'ch chi wedi cael cyfle i wneud sioiau yn Gymraeg am y tro gyntaf. Um, yeah. So sut oedd yn teimlo gweithio yn Cymraeg am y tro gyntaf, a ydy wedi helpu datblygu Cymraeg ti? Fi meddwl. Yeah, Ond... Well, uh, fi'n fi dysgwr, maen ma nhw'n uh, amlwg, obvious. Yeah. Ond, uh, yeah, fi'n like, really diolchgar i Theatr yn Log am just roi fi y gyfle i, i trio performi, performio yn, yn Gymraeg, you know, ac yn um, taking a chance uh, ar person fath o fi. Mm. Uh, ac uh, roedd yn of, ofnus iawn, achos o'n i'n meddwl, uh, bydde fi'n neud camgymeriad yn y, yn y sioe Gymraeg. Um, ni allaf fy uh, improvise fy, fy ffwrdd mas y sefyllfa. So, mm. um, dysgais i y sgript fel, you know, parot yn, yn gyntaf. Ond pan, pan o'n i'n uh, ddechrau, pan ddechrau si um, deall beth beth y mae Gymraeg, mae Gymraeg yn dweud. Mm. Uh, fy hyder yn, I suppose, uh, tyfu lan, increase, yeah. you know, a, ac uh, fi'n really like, dwlu ac yn mwynhau i siarad Cymraeg nawr. Mm. Ond just diolch gael ei thyd yn og i uh, roi y gyfle i fi. Dwi'n yeah. cywir? Yeah. Ie. Ie. A fi'n cofio like yy un un diwrnod yy ni'n neud yy y y y sioe ti'n cofio'r sioe y Bluen Wen? Ie.
So yn y... Ie. ...yn y yn y bore ni'n neud y sioe yn Gymra'g ac yn y prynawn ni'n neud y sioe yn Saesneg. O chi 'di neud 'na?
Am am ddysgwr yym ddysgwyr yy fel fi ma'n meddwl am you know, ond, yeah. yeah. Mae'n brofiad, profiad yn hagoel i fi, and definitely, like, yn bendant, yn increased fy, fy hyder yn, yn yr iaith. A, ac, ac fy angerdd am y iaith, you know, mm. fi'n cael angerdd go iawn nawr at, at, y, at yr iaith Gymraeg. Mm.
Ie, yeah. yeah, fi'n gweld bod ti'n dynyddio fe lot, ti'n modd, y staff arall ti'n neud hefyd. Um, So ti'n meddwl bod Theatr na n-Og 'di cael dylanwad arnot ti wedyn gyda fel gwaith arall neu t'mod jyst gyda'r Cymraeg neu?
Ie a a like yn yn bendant. Ma' hmm. ma' Theatr na n-Og yn uh, rhoi y chance gyntaf i fi i fi ac like yn yn ddiweddar uh, Theatr na n-Og, uh, RCT Theatres yn uh, cefnogi fi i wneud fy sioe, sioe gerdd fy hunan, you know, turning the wheel, ac uh, uh, roeddwn i'n gallu include uh, yr iaith Gymraeg yn, yn fy sgript uh, as a result o y gefnogaeth, you know, Theatr yn y Nog gyda'r sioeau yn, yn, yn the past fel y Bliem Wen a Aron Dor y Star. You know, so Mae, mae Theatr Nod yn, be, yn bendant cael uh, influence. Beth ydy influence? Dylamwad, ie, yeah, influence, ie, yeah, ie. Yeah. Mae'n anodd fi, ie. Yeah. Ac uh, gei, mae Gain y Styles yn, you know, mae, mae hi'n dod o ardal fel fi, you know, uh, Merthyr Tydfil y Cymronda, and mae hi'n just like, force of, you know, inspiration. Mae, mae, mae hi'n just yn neud pethau. Mae'n get things done. So, yeah.
Mae, yeah, that's definitely rubbed off on me then, you know yeah. what I mean? Um, yeah, wyt ti'n cael hoff atgof o gweithio gyda nanog mewn sioe neu unrhyw beth? Oi bach. un ti'n gallu dweud, ie, yeah, un ti'n gallu dweud fan hyn. uh, just yn... Uh, well, pan, pan o'n i'n uh, pan o'n i'n mewn ymar, ymarferion a uh, ni'n uh, mae rhaid i ni gweithio'n galed, ni'n ni, gweithio'n galed, ond pan ni'n uh, adael y, y ymarferion neu y perfformiadau, ni'n just mynd i'r dafan ac yn you know, chwerthin fel ffrindiau, really. And mm. suppose, yn canu karaoke mewn lleoedd fel Hong Kong, uh, Swindon, Crew, uh, ac yn like, ffindio fy hunan yn canu karaoke gyda'r uh, cyfarwyddyd uh, Gaynor, Gaynor Style, ti'n know what I mean? Uh, ac deng, deng munud yn ôl, mae uh, cyfroeddydd i fi, nawr, ffrindiau ac ar, ar y llwyfan, uh, canu karaoke mm. yn y canol o Hong Kong. just fi'n meddwl, like, mae'n ma just really arbennig, special. Mae'n yeah. i cael y perth, perthynas fel, mm. fel hwn. Yeah. yeah.
Wel, fi'n eitha jealous. Fi byth yn gwneud karaoke